Merħba lil dawk kollha li segwuna jiena Luke Gallia u nilqakom għal poddata Marka Paġna. Marka Paġna huwa serja ta' poddati li fihom ħankun qed niltaqgħu ma' numru ta' kittieba u nsir nafhom aħjar permezz tal-kotba li jħobbu jaqraw. Marka Paġna huwa kollaborazzjoni bejn il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u Malta Today. Illum magħna għandna lil John Bonello li huwa kittieb, kiteb ħafna kotba differenti, ħa nitkellmu fuq is-serje ta' Irvin Vella u kotba oħra li kiteb ukoll. John, kif inti? Tajjeb ħafna, grazzi tal-istedina. Jiena vera kuntent li inti qiegħed hawn illum għax jiena fan kbir ta' Irvin Vella, allura vera eċitat biex nitkellem miegħek dwar Irvin Vella u ovvjament kitbiet oħra tiegħek u l-ktieb li għażilt. Grazzi.
Grazzi. Xi tgħidli dwar ktieb li għażilt, x'jismu, ta' min hu u għalfejn għażiltu? It-Tawmaturgu ta' Mark Anthony Fenech huwa suppost l-ewwel ktieb minn serje minn serje ta' tnejn jidhirli u da jismu l-Ħmura ta' filgħaxija. Suppost tista' ngħidlek għal xiex ukoll. Għax Mark huwa ħabib tiegħi allura għandi. Ftit inside information. Tajjeb, mela għal-gossip illum.
Għaziltu dan huwa fantaxjenza bil-Malti. Mhm. Eh, fantaxjenza mhux fantazija, hemm differenti, hemm distinzjoni. Eh, dan huwa fantaxjenza ġifieri dak li bl-Ingliż indur science fiction, eh, fih elementi kbar ta' teknoloġija, fih ħa ngħidlek element ukoll futuresk ħafna xu huwa ambjentat fil-futur. U għażiltu għax l-ewwel ħaġa ma tantxaw dan it-tip fil-letteratura Maltija ma tanċaw għax in-nies ma tantx ifittxuh bħala ġeneru, sfortunatament, għax jiena dan il-ġeneru nħobbu ħafna. Imma jiġifieri kien għalih kien riskju li jipprova jippubblikah dan il-ktieb. Imma mnalla għamlu għax ħareġ b'xi ħaġa kapolavur għalija jien. Huwa ktieb ukoll li esperimentali ħafna, jesperimenta bil-lingwa. Jiġifieri juri kemm il-Malti kapaċi jadatta ruħu anke f'sitwazzjonijiet li m'aħniex imdorrijin fihom fejn tidħol it-teknoloġija fil-fatt u x-xjenza ħafna drabi ngħidu pereżempju il-Malti dejjem jissellef il-kodba jinna fil-keyboard, il-mouse, ma nużawx klim, għasanna klim bil-Malti, jew nisselfu mit-Taljan, test tastiera biex ma nużawx keyboard biex vera. Mentri dan, dan Mark ipprova ċaġa differenti. Ipprova eh, juża klim, jivvinta klim, skont l-għodda, jiġifieri pereżempju jekk qed jużaw laser gun u jsejħilhom laserini, pereżempju. Forsi imma imma prova ġifieri. Ħelwin naħseb jiena, jiena mill-ftit li qrajt jiena nammetti, ħajkolli nammetti mill-bidu li l-fantaxjenza sci-fi Mhumiex, mhux ġeneru li naqra. Mhux il-ġeneru ta' kulħadd. Kompletament, naħseb qatt ma qrajt, as in meta pruvajt dejjem weħilt u dejjem, dejjem batejt biex, biex naqrahom. U qrajt u dort ftit mit-trawmaturgu u vera għoġobni l-użu tan-neoloġiżmi, dawn il-kliem li ħalaq biex, biex jirreferi għal affarijiet sort of li m'għandniex kelma għalihom. Iva, sfortunatament.
Sfortunatament tista' tkun daqsxejn eh, bejn sabiħa, imma tista' toħloq ftit problema wkoll minħabba l-learning curve għax sakemm tidra l-affarijiet x'inhuma dak li qed isemmi peress li huma maħluqin ġodda. Forsi għal-bidu ssibu ftit jibes. Imma wara li taqbes tliet kapitli erba' mbagħad tibda tidra ġifieri jekk pereżempju qed isemmi il-magni tal-ispaceships, spinturi sejħilhom, wara li jgħidha tliet darbiet erba', imbagħad f'daqqa waħda tibda tidħol. Ġifieri inti tidħol fil-memorja tiegħek u tibda tibda taċċetta. Fakkarni dan għandu glossarju jew le? Għandu, iva. Għandu, għandu wkoll, u x'hekk. Iva. Għax din hija ssibha ħafna f'ħafna mill-kotba tal-fantaxjenza, le li jkollhom glossarju. Għandu glossarju fuq wara. li kont ngħidlek id-dritt kont insistejt miegħu jiena li għamlu għax dan il-ktieb anke kif inħoloq kien interessanti. Mark kien qed jistudja u bħala parti mit-teżi kien li joħroq neoloġiżmi u beda minn hemmhekk u mbagħad evolviet fi plott, fi storja, u beda jitfa' ftit ftit fuq Facebook, fuq il-paġna ta' Facebook tiegħu. Minn hemm l-ewwel darba li qrajt li sirt naf min hu Mark u bdejt naqra u bdejt insegwih għax għoġobni l-kunċett. Kien jitfa' ftit ftit u jsaqsi lin-nies x'jaħsbu. U bdejna taħdita hekk, ġifieri virtwali fil-bidu, mbagħad konna ltqajna niftakar. kienet xi preżentazzjoni ta' xi ktieb il-belt insejt x'kienet eżatt. Imma naf li konna tkellimna fit-tul u llum il-ġurnata ġifieri sirna ħbieb kbar. Mela nisperaw li Mark ikun qed ħajarah dan. Iva, ħalli noqgħod ninkuraġġih pubblikament biex ikompli t-tieni wieħed għax beda waqaf.
John, L-impatt ta' sci-fi fuq ix-xogħol tiegħek x'inhu?
Fuq ix-xogħol tiegħi meta qed tgħidli fuq pereżempju fuq il-kitbiet tiegħek. Jiddependi fuq liema għax jiena ktibt diversi kategoriji ta' kotba. Ġifieri għandi pereżempju triloġija L-Logħba tal-Allat li hija purament fantażija. M'hemmx xjenza fiha. Jiġifieri meta qed ngħidu fantażija biex forsi nispjegaw iktar sempliċi, qed nitkellmu stil ta' Lord of the Rings pereżempju jew The Hobbit fejn fejn inti għandek dinja totalment jew jew forsi tixbah il-tagħna imma totalment differenti normalment. Għandek dak il dik l-era medjevali forsi, żwiemel, dak it-tip ta' dinja ħa ngħid hekk fejn it-teknoloġija mhix qiegħda mhix qiegħda fl-istorja. Ehm, Ġifieri l-logħba tal-allat, it-triloġija ambjentata mm. bejn wieħed u ieħor f'dak is-setting. Imbagħad eh, ehm, għandi eh, duoloġija, eh, żewġ kotba għall-adulti jisima Unus Mundus mm-hmm. li huwa fantaxjenza, mm-hmm. imma fantaxjenza U thriller fl-istess ħin. Ok. Ġifiri. Fantaxenza u thriller, alright. Ġifiri l-element ta' fantaxenza qiegħed hemm għax huwa huwa ħanejtek eh, il-ħin kollu fil-background. Mhm. Imma l-fokus huwa thriller iktar minn xejn. Eh, dak fih żewġ kodba mhm. eh, fil-merat tal-impossibbli u jien wieħed minnhom. U mbagħad is-serje ta' Irvin Vella li mhix m'hemmx elementi ta' fantaxxenza fiha. Użu tat-teknoloġija fiha, imma teknoloġija li nafu biha llum. Ġifieri ma fuq l-oħrajn iva, fuq li semmejt li jekk kif affettwatni, fuq Unus Mundus iva, ġifieri. U taqra ħafna sci-fi, le mill-ftit li skoprejt fuqek? Iva. Taqra ħafna. Għandek xi ktieb favorit jew xi ktieb li dejjem tirrikorri lejh jew m'għandekx. Nista' nsemmi, jiġifieri pereżempju l-iktar sci-fi, l-iktar ktieb sci-fi li nħobb huwa Cloud Atlas ta' David Mitchell. Hemm kotba oħrajn, jiġifieri Do Androids Dream of Electric Sheep li mbagħad sar Blade Runner, il-famuż film Blade Runner. Jiġifieri hemm kotba oħra ta' Philip K. Dick li jogħġbuni wkoll. Imbagħad hemm ukoll il-ġenur ta' distopja li joġobni wkoll li huwa branch bejn fantasy u bejn science fiction li joġobni wkoll. Fil-fatt kont ħansaqsik, kont ħansaqsik x'taħseb fuq kotba li jaqgħu taħt il-ġenru tad-distopja għax meta kont qed tispjega fuq it-tawmaturgu hekk ħsibt, as in ħsibtek ħassemmihom in a way għax meta semmejt il-futur, u t-teknoloġija, mill-ewwel moħħi mar mar għad-dystopiku, anzi mhux. Però però dan mhux mhux assoċjat, mhux dystopiku. Le, le, naf naf li mhux, naf li mhux, imma. Jiena ktibt wieħed dystopja jismu It-Tar. It-Tar. It-Tar jismu. Okay. Li hija ġrajja ġifieri ta' wara wara gwerra globali nukleari. Fil-fatt l-istorja tibda 70 sena wara din il-gwerra. u tiffoka fuq dawn il-grupp ta' sopravissuti li jridu jaraw kif se jgħixu għax l-bidja m'għadhiex teżisti, l-ilmi, l-ilma inkwinat. Ġifieri hemm din il-ġlieda l-ħin kollu għall-għajxien. Ġifieri
Jiena naħseb qatt ma qrajt ktieb dystopian bil-Malti, qed naħseb issa. Jiġifieri naħseb infittxu dan il-ktieb. Fil-fatt jiena ngħallem ktieb li huwa dystopian, ngħallem The Handmaid's Tale. U fil-fatt huwa ktieb li. Ktieb li qrajt u. Ktieb li Jogħġobni ħafna, però jogħġobni wkoll pereżempju The Hunger Games. Ehm, id-distopja ta' The Hunger Games vera vera mhm. togħġobni sa għax qrajtu meta kont ftit iżgħar allura u niftakar il-films, il-films ħerġin allura kien hemm dak il- ehm, l-istennija, l-eċitament għalihom. Iva. Ehm, Għandu vibe differenti u għajan gadal tik. Eżatt, eżatt, hemm mhm. attrajenti ħafna The Hunger Games. Fil-fatt l-istudenti iva. tiegħi ngħidulhom Peress li għadhom ftit żgħar ilhom aqraw The Hunger Games jekk qatt ma qrajtuh. Alla. Bil-Malti hawn diversi, diversi, hemm Loren Vella għandha tnejn, Magna Mater U li Rocket. huwa u u Rocket. Il-Magna Mater interessanti ħafna wkoll eh, ki- kif inhu mibni. Rocket ukoll u- huwa distopiku ġifieri u iktar blik naħseb minn minn Magna Mater. Interessanti, għam ħafna rekomendazzjonijiet, mm. John. U għam Simon Bartolo għandu deformity tajb ukoll, pero bl-Inglis. Bl-Inglis. Deformity. Issa issa niftakar.
Tajb ħafna. Jiena qatt ma qrajt mm. kodba li huma dystopian bil-Malti. U Alex Villagera kellu wieħed ukoll. L-ewwel ktieb. Ma nafx insejt eħe. Naħseb naħseb actually naħseb dak rajtu. Mhm. Imma ma niftakarx jismu ngħidlek il-verità. Jidher li żewġ jismu. Eħe, all right, żewġ.
Mhm. Iva. Qed niftakar. X'kien fih żewġ stejjer. Eżatt, qed niftakar il-cover. Mhm. Id-diżinn tal-cover imma mhux qed niftakar. Isfel, kien isfel.
Eżatt, mhux qed jiġi, mhux qed jiġini il- l-isem. Mela, John, taqralna silta mill-drammaturgu u forsi nistgħu niddiskutuha ftit? Iva, bil-qalb kollha. Ħa naqra silta mhux il-kapitlu kollu, għax il-kapitli twal, ħa naqra silta minn kapitlu 13. Mill-podju sal-arena, il-ħajt kienu għalli mal-ħames sulari. Ir-riħ ħireċ mix xaftijiet tal-arja mewwet il-waqa tiegħi u flok erba' sekondi ħadd seba' biex inżilt. Din u l-karkassa tat-pterrosawr taħti kienu li salvawni minn korriment serju. Seba' sekondi li stħajjilthom seklu. Jien u nieżel. Jien, merċenarju pajżan. Jien, merċenarju pajżan. Jien, spazzjunawta, miexi b'pass meqjus barra fuq il-buq ta' bastiment spazjali ġewwa tarzna orbitali. Is-swaba' tal-ingwanta għandhom ħabta jfixkluni jiena ninnaviga b'idejja. Jien mara lesta mix-xift twil u qerriedi ġewwa fabbrika militari qed nistenna lil marti ġejja lura d-dar. Hi u ġejja kellha tgħaddi għand il-furnar biex tbiddel il-kupuni tal-ikel ma' erba' ħobżiet imdaqqsa. Imbagħad, tistenna fi kju itwal għall-ilma, burża ross, ċereali u stokk tal-laħam rikostitwit. It-tarbija kienet qamet mir-raqda u bdiet tingħajm għall-ikel. Jien puġilista, qed jitħarreġ fil-ġinnażju. Inżilt satej kmieni qabel l-oħrajn, għajnejja għadhom tqal bin-ngħas. Rasi qed tuġagħni, imma t-taħriġ inessili l-uġigħ. Jien kennies, qed naħsel l-art tal-ġinnażju mid-demm fejn f'ħajja oħra kont nitħarreġ bħala puġilista. Jiena tifla, qed tara ballun jifqa' tieqa, u x-xokk, forma ta' mewġa ta' ħġieġ jinkiser, jitbewwaq 'l barra. Jien iddudai għaddej inħambaq fuq it-tambur. Jien għassies fuq is-swar bil-lażarin għal-lest, in-nervaturi ta' wiċċi pparalizzati apposta bħala parti mir-rit tad-dħul fil-gwardja tas-sultan. L-għajn il-lemin hija artifiċjali u nara aħjar biha. Din ukoll inqalgħet minn postha bħala parti mir-rit. Ma qatgħulix ilsieni wkoll għax qatt ma lissint kelma waħda u għalihom ilsieni superflu daqs l-appendiċi fil-bniedem. Madankollu, biex ikunu żguri ħalq iġi meħjut u biż-żmien xufftej jengħaqdu. Niekol u nixrob permezz ta' tubi ġo vina. Jien ewnuq li jibża' mill-arloġġi. Jien persuna qed taqra ktieb ta' ħrejjef dwar id-dudaj. Jien ipazzi tal-ixandra u l-gajdra qiegħda fuq l-araldika tiegħi. M'iniex l-ewwel waħda b'dak l-isem u wisq probabbli m'iniex se nkun l-aħħar waħda. Madankollu, mhux se jsibu ħaruf ta' sagrifiċċju din id-darba. Fis-sema, rajt lil Mars ixxitt il-kwiekeb bħal labra. Dawn il-kwiekeb saru eżerċtu ta' bastimenti spazjali militari. Interessanti ħafna, grazzi John talli qrajtilna din is-silta. Għalfejn għażiltha, nista' nsaqsik? Għażiltha għax Torbot is-sbuħija tal-kitba tiegħu. Jikteb mod sabiħ ħafna, ġifieri mexxej, dettaljat, joħloq stampa ċara f'moħħok inti u taqra ta' x'qed jiġri. Mhm. Fl-istess ħin hemm dawn l-elementi mitfuwejn hemmhekk li semmejna l-ewwel neoloġiżmi mhm. il- eh, kif taqbad tgħid, affarijiet li mhux soltu ssibhom fil-letteratura tagħna. It-teknoloġija.
L-uż, eħe, t-teknoloġija u l-użu tagħha, eħe. Eħe, u jien oġobna ħafna l-ewwel persuna. Iva, mhuwiex kollu miktub fl-ewwel persuna, huwa miktub fit-tielet persuna mhm. l-iktar. Imma mhm. mbagħad għandek dawn il-biċċiet li qegħdin fl-ewwel persuna ta' dan il-karattru ewlieni li kultant qed ikollu memorji qed jiġu f'daqqa. Ma kienx jaf, ma jafx minn fejn ġejjin. Ta' ħajjiet ta' qabel. Għax dan qed nitkellmu f'futur il-bogħod mbiegħed ħafna fejn ħa ngħidlek sabu mod kif b'xi mod itawlu l-ħajja. U tgħix iktar minn ħajja waħda. Ġifiri, mux għan iktef xej iktar minn. Le, le, le, għal minn irti jaqra. Pero, ikolli najt li jina ma t-provajt nixtri dan il-ktib ma ma stajt nsibu. Jgħat out of print. Jgħat out of print.
Iva. Eh, fil-fat, il-Konsil Nazjonali tal-Ktib sellifni kopja mhm. kopja tijaw. Ġifiri, Naħseb, ma nafx jekk hemmx il-librerija, lanqas ma ċċekkjajtx ngħid il-verità, ma jista' jkun. Insomma, John, nixtieq ngħaddi nitkellmu fuq il-ħabib tagħna Irvin Vella. Kif għedtlek fil-bidu jiena dawn il-kotba vera nikolhom mhux naqrahom għax vera, vera nieħu gost. bihom, jiġifieri grazzi talli ta' din is-serje. Grazzi lilek u ħafna adulti jħobbuhom. Jiena mill-ewwel wieħed qrajt, jiġifieri niftakar meta naħseb naħseb niftakar eżatt meta ħareġ l-ewwel wieħed naħseb kont ngħix barra u kont inżilt Malta waqt xi book f'xi jew fil-Festa Nazzjonali tal-Ktieb naħseb u kkontrajtu u xtrajtu. Il-Kasmanduka. Eħe l-Kasmanduka u niftakar vera kont ħadt gost kont ħadt gost naqra vera vera ħadt gost. Xi tgħidli dwar Irvin Vella l-inspirazzjoni warah? Eħe,
bħala kurżità beda ġifieri Bħalma jibdew ħafna affarijiet beda hekk b'kumbinazzjoni ġifieri. Ġie għandek mela Irvin sorta? Irvin kien karattru li kont qed naħseb fih, ma kellux isem, kont qed naħseb f'karattru ta' dan investigatur Malti li kif taqbad tgħid, jagħmel enfasi fuq il-karatteristiċi Maltin tiegħu. Ġifieri eh, jekk qed nitkellmu fuq l-ikel li eh, kif tafu huwa importanti ħafna għalih, eh, ċertu tradizzjonijiet, ġifieri Jiena dik toġobni ħafna il-fatt li huwa Malti. U ma jippretendix li jkun xi ħaġa oħra jew ma li l-identità Maltija qiegħda hemm u li hija essenzjali ħafna mill-karattru ta' Ervin, jiġifieri u li ma taħrabx minnha għax xi kultant naħseb ninsew x'jagħmilna Maltin jew jew noħd jew noħduhom for granted ma U nafx. kien dak l-iskop tiegħi li li l-karatteristiċi ta' x'jagħmilna Malti jkun kważi karattru tal-ktieb, ħa ngħid hekk, li inti tħoss. Huwa, eżatt, huwa essenzjali għall-ktieb biex biex tifhmu. Li għandek dik il-comfort zone ta' tal-kultura tiegħek. Minn hemm, ġifieri dak li kien il-ħsieb imma li ġara kont qed nikteb dak iż-żmien għax jiena nħobb ukoll il-pulizjesk apparti l-fantaxxenza u l-fantażija. U kont qed nipprova ġifieri dan qed nitkellmu eh, għaxar snin ilu ġifieri kont qed nitħajjar, mhux kont nitħajjar, ktib żewġ manuskritti mhm. ta' romanzi polizjeski. U kont għaddejthom lill-pubblikatur tiegħi. Insomma, u qalli tiġ niltaqgħu nieħdu kafe u niddiskutuhom. U ltqajna rabat fuq is-saqajja u qed nieħdu espresso. It-tnejn nħobbu l-kafe aħna. U qalli jara qalli min jaf kieku taddattom għal tfal hmm. dan il-ġeneru. Għalli għax għal-gbar għaw xuħut, kien hemm Mark Camilleri, per eżempju, ġifiri kien hemm diġa Qalli, Però, qalli hawn vojt ta' dak il-ġeneru għat-tfal, qalli u għadni ġej, insomma kien għadu ġej minn xi fiera xi mkien, xi Bologna minn għalija, u ra li ħa jkun the next big thing, jiġifieri kien qed jara, kellu viżjoni. Għedtlu mhux nadatta daw, għedtlu nikteb storja kompletament ġdida, għedtlu għax għandi karattru għedtlu nixtieq nesplorah, kien Irvin jiġifieri, u bdejt minn hemm. Ħadli l-ewwel wieħed ħadli kważi sentejn, jiġifieri Kas Manduka, għax imbagħad ħareġ fl-2015. Għax dak kien f'xi 2013 naħseb dil-konverżazzjoni. U minn hemm jiġifieri l-ktieb vera mar tajjeb, ktibtu għal udjenza żgħira, jiġifieri u t-tfal ħabbewh ħafna. Naħseb, u f'żens. Però kif. Mexxej ħafna l-ktieb. Kif qed li inti, imma kelli ħafna wkoll. Rispons mingħand adulti, jiġifieri. Jiena fil-fatt meta sħabi kienu qed kienu qed jgħiduli qed taqra ktieb bil-Malti x'qed taqra u ngħidilhom Irvin Vella għattilhom naf li għat-tfal imma tridu taqrawh bilfors għax vera tajjeb. Ħa ngħidlek ukoll, issa n-nuqqas tiegħi wkoll fis-sens jien ma tantx qrajt f'ħajti ħafna kotba li huma li huma detective stories, ejja ngħidu hekk bil-Malti. Fil-fatt l-università kont għamilt credit sħiħ fuq detective writing u crime fiction fl-Ingliż. U u vera kont vera kont ħadt gost f'dak dak l-istudy unit għax vera konna qrajna short stories differenti, konna qrajna kotba differenti u ddiskutejniehom. U issa meta, meta, meta qrajt, meta kont qrajt l-ewwel wieħed ta' Irvin Vella, qisni ftakart fl-imħabba li għandi lejn, lejn id-detective fiction, eh, lejn dak il-ġeneru. U għat-tfal, in a way, għandek isu plot na iktar sempliċi, le, mhux, Il-plot huwa sempliċi. mhux daqshekk int, int, intriqaw, għandek intriċċi bħal, bħal ktieb għall-adulti. Meta jkun ktieb għall-adulti normalment ikollok plot main u mbagħad ikollok is-subplots, ġieli wieħed, ġieli tlieta, jkollok u jkollok il-karattri differenti jkollhom il-plots tagħhom. Eżatt. F'dal-każ le, jiġifieri almenu sa sitt ktieb, għax mis-seba' ktieb 'l hemm imbagħad jibdew deħlin iktar subplots għax ovvjament il-qarrejja li qraw il-Każ Manduka llum ma tantx għandhom tmienja disa' snin iż-żgħar kibru, jiġifieri ppruvajt Jiġifieri, bint tipprova, meta kont qed taħseb fil-kitba ta' fuq Irvin Vella, isek kont qed taħseb biex Irvin Vella jikber ovvjament ma' tfal. Iva, le dik kienet, dik kienet xi ħaġa li minn meta bdejtu, meta ħloqtu, jien ridtha tkun serje u li din tevolvi. Ma kontx naf il-plots eżatt ta' kull. Le, mhux hekk.
Għalkemm nikteb bil-quddiem ikolli dejjem inkun qed kważi tnejn jew tliet kotba bil-quddiem. Però inħalli, kont naf li tevolvi bħala kunċett, naf li Irvin beda jistudja u eventwalment se jġib il-liċenzja ta' investigatur privat, jiġifieri dawn l-affarijiet inkun inkun ippjanajthom. Tkun ġa ppjanajt u meta naħseb f'liema ktieb jew hekk jew? Eħe, eħe. Inkun naf, eħe. Kif tikteb John inti? As in kif meta tikteb l-istorja ta' Irvin Vella, x'inhu l-proċess tiegħek? Taqbad, tixgħel il-laptop Le, ma jiena blidejn nikteb. Blidejn u bil-linka, mhux bajraw normali. Għax ittik iċ-ċans l-klim tpittru kważi. DJ għax jiena studjajt l-arti. Ġifirina għamilt kważi 12 sena nistudja tpinġija. Umbat eventualment ta' libt totalment għal-kitba, l-ura bqajt immarrit il-pinna jisna qed impinġi, ma flok impinġi qed Qed nikteb. U kultant inħażżeż xorta ġifieri. U mbagħad jiġifieri wara li wara li tikteb kollox fuq il-karta. Dak ikun l-ewwel draft, u mbagħad nittajpjah jiena stess, dak ikun l-ewwel edit. Eżatt. Mbagħad nibda l-editing u li jieħu. Eżatt, jiġifieri qisek Qed tikkontrolla, qed teditja int, qed teditja lilek innifsek Mela, mela, mela, eżatt. Proċess interessanti ħafna. U l-ispirazzjoni ta' dawn l-istejqer, għax issa għandek għandek is-seba' wieħed li ħa joħroġ dan. Ħireġ dalwaqt f'Novembru suppost. X'in, kif tiġi ispirat għal kull każ? Għax ovvjament Sitt każijiet mhumiex faċli biex tikteb dwarhom. Kollha differenti però, ta? Kollha differenti, iva, iva. Jekk naqbdu l-ewwel wieħed, pereżempju l-ispirazzjoni kienet din il-villa fir-Rabat li minn meta kont żgħir kien kont dejjem nimmaġina li li hija haunted u li hemm l-iħirsa fiha. It-tieni wieħed dik dik żgur b'ċikk għax kont qed nisma' konverżazzjoni bejn tnejn min-nies kienu qed jiddiskutu fuq Fabbrika tal-isnacks lokali li għamlet rikol ta' borza għax waqsabu xi plastik fiha. U mal-li smajta ġitni idea. U mhix qiegħda hekk l-istorja, ma tatni idea x'nista' nagħmel. E, Jina fit-tielet ktieb pereżempju huwa treasure hunt il-gżejjer tat-teżor. Eh, ispirat minn ta' Robert Louis Stevenson, ġifiri, ma evolvejta b'mod. Mod differenti, b'mod lokali.
Dik il-kelma. Xi tajdilna fuq il-ktib li li mista Irvin Vella? Eh, tista' tajdilna xaġa dwaru jew kollox top secret sissa? Iva, nista. Irvin ħaj spiċċa l-ħabs.
Wow!
Spoiler alert. Spoiler kbir!
Ek, imma to be iva. honest, qalbi għatħabba ta' xista vera di eċitament biex nara l-fejn u kif u xġara. Ġiviri, you're going to keep us on our toes, mela. Iva, dem niprofa nsib eh, suġġetti x'nesplora li jagħmlu sens u li jżommu l-array engaged. Apparti minn Irvin Vella, għandek proġetti oħra f'moħħok jew? Għandi.
Irvin Vella jieħu ħafna mill-ħin tiegħek. Bħalissa fuqu qed niffoka, imma għandi proġetti oħrajn mibdijin li nixtieq insib il-ħin u nlestihom. U ma tistax tgħidilna naħseb x'inhuma dawn, le? L-ikbar wieħed minnhom hija trilogy ta' fantasy. Għandi l-ewwel żewġ kotba, l-ewwel drafts lesti. Imma m'iniex kuntent għadni fejn marret l-istorja, rrid Nerġa' naqaf ftit lura ma xogħol daqsxejn kbir, allura. U naħseb mill-ftit li tkellimna John naħseb vera nammira li tħobb id-dettall u tħobb li kollox sort of qisu kollox in place. Fis-sens, għax semmejt ħafna din li tedditjaw u ma tkunx kuntent bix-xogħol tiegħek u terġa'. Di bħal meta taqra ktieb, jiena l-esperjenza meta naqra ktieb irrid li l-ktieb ikun itini gost u jekk ikun hemm xi affarijiet li huma magħmulin ħażin idejquni. Allura ma rridx li min qed jaqrah ikollu dik l-esperjenza ħażina, allura metikoluż ħafna fuq. fuq xogħli. Ifhimni, ovvjament huwa bżonnjuż, le għax fis-sens huwa x-xogħol tiegħek. Bżonnjuż, eħe.
U ma sax. Qatt ma tista' tgħid li għamilt xi ġa perfetta, ġifieri dejjem anke wara li jiġi ppubblikat u terġa' u tgħid il-listrina kif kif ktibt din il-ħaġa jien. Jew anke naħseb anke kif il-qarrejja jinterpretaw l-istorja, le naħseb. Jista' jkun totalment differenti wkoll. Totalment differenti milli inti jew jaraw jien naf xi xi aspett li inti ma stennejtx. Ukoll li jiġru dawn l-affarijiet iva.
X'jgħidulek it-tfal fuq Irvin Vella? It-tfal tiegħi? It-tfal tiegħek jew anke t-tfal as in Maltin li jaqraw. X'feedback ikollok? Ikolli feedback tajjeb ħafna. Jiġbulek ittri jew messaġġi fuq social media jew Ma tantx. Anka nirċivi ħafna per eżempju minant ġenituri du li jishtu iltaqaw miegħek per eżempju. Immur, ġifiri, kemm il-darba l-tqajt ma' studenti kun għodhom nkazar ħafna ġifiri eh, ma' ġenituri tagħhom u hekk. U jkollhom jew xi feedback għalija jew jgħidu li xħassew meta qraw il. Vera għalija l-ikbar rigal dak. Nista' nimmaġa sodisfazzjon. Kbir, kbir, kbir. L-aħħar mistoqsija, John, x'qed taqra bħalissa?
Bħalissa. Għandi iktar minn ktib wieħed. Istra. Mibdi bħalissa.
Tajjeb ħafna.
Għandi wieħed mibdi ta' Montalba no short stories baqa' li l-aħħar tnejja u tlieta xin lesti u nmeża kon Montalbano jismu. Bit-Taljana taqra ġviri. Eħe.
Imbagħad wasalt f'nofs Dark Tower series ta' Stephen King. Mhux iktar minn nofsha qiegħed, imma rrid inkompli xi darba fiha tmien kotba b'kollox. Wasalt qed fil-ħames ktieb. Jiġifieri dejjem ikoll inkun irrid. U x'tagħmel, jiġifieri għax jiena ġieli nħalli pereżempju short stories, xi short story collection, dejjem nħalliha hemm u tgħid illum pereżempju ħa naqra storja għax m'għandix ċans naqra pereżempju ħafna jew jew naqra matul il-ġurnata għax inkun qed nagħmel ħafna affarijiet. Jiġifieri dejjem ikolli dejjem ikolli short story mal-ktieb li nkun qed naqra, mar-rumanz li nkun qed naqra, imma biex ikolli iktar minn wieħed naħseb mhux nitħawwad imma naħseb isibha diffiċli biex imbagħad nikkonċentra. Jiena nbagħad ħafna biex nagħżel Fhimtek.
Allura naħseb kieku jkolli tliet kotba, pereżempju, insibha diffiċli ħafna illum nagħmel xi kwarta naħseb niddeċiedi li wieħed se naqra. Jien naqra ħafna serje, jiġifieri meta tkun meta jkunu kotba serje twila, ġeneralment. Taqrahom mill-bidu sal-aħħar. Eħe, mbagħad pereżempju bejn ktieb u ieħor naqra x-short story li qed tgħid inti biex inkun biddil ftit il- il-vibe u l-ħsieb. Imma
li semmejt Montalbano ovvjament detective stories, ġifieri.
Iva, u l-ieħor fantasy. U l-ieħor fantasy, ġifieri eżatt, l-affarijiet li tħobb inti mela. Ekku, ekku, ekku.
John, grazzi tal-li kont magħna. Grazzi li ħadd gost nitkellem miegħek.
U għexit ħerqan li nara Irvin Vella, li nara u naqra Irvin Vella li jmiss. Grazzi, grazzi ħafna Lu. Grazzi talli segwejtuna, dan huwa l-aħħar episodju għal din is-sena ta' Marka Paġna. Nerġgħu nkunu magħkom is-sena d-dieħla bi preżentazzjoni ta' Rachel Baldacchino. Infakkarkom fil-Festival Nazzjonali tal-Ktieb li ħa jsir bejn it-23 u s-27 ta' Novembru fl-MFCC.